Исәнмесез. Хәерле иртәләр. Кадерле туганнар. Балалар, оныклар һәм подписчиклар. Подписчик дип. Минем күп түгел инде, әз генә. Конечно. Менә иртәнге җәй ое. Көз якынлашып килә. 23 август. 23 август. Менә кишерләр. Инде үстеләр. Чигендерләр үстеләр. Монда бит турелар, аларны бында күчереп утыртасы бар. Дегендә чисталыйсы бар әле күп. Менә ирем бәрәңгеләрнең өстен кыркып куйды, әзерләп нигә алырга. Менә шулай аны кисәләр. Тепәлкләрен, сабакларын кисеп куялар. Бер ике атна кала инде. Конечно. Менә Алла шәкер әгәр шунда кыш буена җитәрлек эч гаиләгә бәрәңге була. Булсын инде быел ничего кеберне үзе. Әнә тегендә помидорлар җыеп алдык. Кечкенәләре генә калды. Потому что көннәр бик тиз генә суытып ыргытты. Сакынайып җибәрде. Менә ишетеп йөри. Сизелә. Уже көз якынлашканы. Менә. Әйе. Менә виноградлар. үсәләр. Кечкенәләре, яшьләре. Әле алар бер нәрсә виноград юк әле быел. Менә әкертен генә таң атып килә. Әнә. Менә монда чәчәкләр үсте дә үзләре. Менә шунда утыртып куйган инде аларны бик кечкенәләр. Китмәсләр дигән им, киттеләр. Матур булып торалар менә. Менә шулай иттереп. Итәнгә җәйнең ахыргы көннәре дисәң дә була. Менә астралар ни хәлле күстеләр. Синия ни биекле булды инде әнә. Алар бер метрдан артык үстеләр ахыр инде. Кәбестәләремне Ашадык инде кәбестәләрне. Быел кәбестә шатландырды гынамы соң? Быел инде туйдым дисәм дә була. Менә остатыклар гына калды, ана ярылалар. Нәрсә эшләтергә белмичә, эш күп, күп. Ашап та бетереп булмый. Тозлап та куйдым инде. Менә менә кыярлар утыралар инде. Алар матур гына үсеп киткәннәр ел көннәрдә. Майяннан бирле үсмичә яттылар, яттылар да. Менә инде белмим хәзер үсерләрме, бирерме кыяр, эшеп утырырмы төнне. Менә, әнә, әнә, кыярлар бар, бар әле аның, әнә. Әнә ничек кыярлары үзенең бар әле ул. Әнә, шунда. Чәчәкләре дә бар. Белмим. Ну, ашатты инде үзенең үзен ухаживать иткән кадәрле ашатты. Менә. Менә шулай иттереп. Менә Дегенә помидорларны җыйып алдык, зурларын. Потому что э, тегеләре дә әле туң. Әллә инде каралып китте. Нәрсә караладыр инде ул. Мысы ямы казып куйдык. Мусорларга компост ясыйбыз. О, а, а, а. Әнә чыпчыклар минем бөтен бөтен ниемне ашап бетерделәр инде. Көнбагышымны. Мин, конечно, аларны Менә ничек ашап яталар алар. Ашап бетерделәр инде. Почти дисең дә ярый. Әнә, әнә, әнә, әнә, әнә, ничек ачалар. Куркып тимәде. Менә кабаклар. Менә кабаклар үстеләр. Ни хәлдә калар шикер. Менә, ә? Менә. О. Менә уңышлары. Кез, кезнең уңышлары. Инде бу җәй яз безнең тырышлык. Ходай биргән тырышлык. Худайды бирмәсә булмый.

Менә. Менә. Менә. Менә. Менә монда инде уже кезнең иткәнлеге күренә. Менә берсе генә матур гына булып утырып тора әле. Әнә. Менә монда инде весь ашап бетерделәр. Әнә, карагыз әле. Әнә карагыз әле, чыпчыкларым ничек ашап бетерде. Әнә, әнә, әнә. Әнә. Бетерде. Көнбагышлар качалар инде үзләре менә. Әллә кая ашамасыннар дип. Менә. Ух, монсы да не ни халык. Пес бетергәннәр. О, монда калманды. Э, Алып та куйган юк, калган да юк. Менә. Аларны. Ой, завтраклар да. Вот неләре дә аларның. Теге дигәндә абитлары да бөтен нәрсә син дияр. Ага. Менә теге самсак урнына чәчеп куйган укроп өсте. Әйе. Монда тан тоже ямык казып куйдык. Әнә мусорларны тутырабыз да аннары туфрак белән каплап куябыз. Чери дә компост була. Әйе. Җир җиргә яхшырады. Мусор да җыелмый. Менә Мысы менен күчеп утырткан астралар аны чәчәк атып утыралар. Матур бит. Ничек? Ана. Бу шур булса да. Ана калганнар иде. Тон тонганнар инде ахыр. Менә шулай иттереп. Ай, бөтен нәрсә көзгә якынлаша. Менә Теге ике кабагым утыра хәзер һаман. Нәрсә эшләтергә дә белмим. Эзелгәннәре нәрсәдер охшады да шулар эзелгән. Әле черемиләр үзләр. Торалар. Шулай иттереп. Әнә, әнә, әнә, әнә, әнә таң атып килә. Әйе. Матур гына кояш чыгып. Әйе. Әнәнди хәерле көннәр булсын. Ходай Тәгалә бу матур дөньялардан аермасын. Бигрәк матур яшәргә тынычлыклар булсын инде, Ходаем Раббым, бер кадам кояш куя киттең әле син. Чык, Әйдә чыгып күрсәт, менә менә нинди матурлык, хозурлык бу дөньяларда яшәве. Исәнлек, саулык, бәхет телим барчабызга да. Тыныч тормышта яшәргә насыйп итсен инде Ходаем Раббым.